Ulukan sahabalardan kän aýtýan ba men birje ylm öwrenmekligim din ýurda bir kelime eşitmekligim ýassy namazdan soňra tä daň atýança ibadet etmekligimden gowrakdyr diýip aýtýarlar. Näme üçin şeýle bolýar? Şol ibadet etse bir nefer şahs sıfat özüne peýdasy bolýandyr. Emma bir nefer el hikmetu zallatul mu'min ayna wajadaha akhadaha. Ilim diýäniň musulman adamyň ýitigidir. Ýerden tapsa derrew tutup alar diýýär peýgamberimiz. Am ilmiň gowzatlygy şu bir däne bir nefer bir mesele eşitse, şahsy özi, hanawadesi Mähellesi, şäheri, kişweri belki dünýäge şoň bilen haýyr ýetirip bilýändir. Ondan üçin bir ylmy bilmekligim, bir ylmy ders ýetişikde okymaklygym meň diýip aýtýar bir ulkan sahaba, ýassydan soňram gowrakdyr taýynki ýassydan soňram tä daň atýança nefil namaz okaýaýyn diýip aýtýar. Wagan Hudaý Tagalaň beren bize bir nigmetidir. Hudaýa şükür etmeli kişi iftihary, şu ezzet-u şerefi bize beripdirki, O-da Hudaý Tagalanyň hut öz Kalamy, Tefsiri Kuran, şoň jelesesine gelmegiňizi Hudaý Tagala nesip etdiripdir, wagan jaýy şükru sepas we hamddir. Hem geçen hepde äwwel wagtda bir hekaýat aýtdyk, galanyny inşallah ahyr wagtda aýdaýyl ony. Mal başlaýly tefsirimizi bir bölejigi galypdy. O dört doganyň bir zat diýip aýtdyk, ony inşallah ahyr wagtda aýdarys. Indi tefsirimiz başlaýyň. 791-nji säfhe

Kâne wa'duhu mef'ûlâ.
Aýatda güýçli formynda azap berip gertar etdi. Ýagny meň adatim şeýledir, haçan bir millet gümra bolup ýoldan çyksa, şolaryny abat edip ýola salmak üçin, şolarga pygambar iberýärin, eger pygambarga tassyk etmän asy bolsalar, onda şolarga azap berip gertar etýärin.

Pes sizge iberilen Resul tamam resullaryň serweridir. Kitaby-da Kurandyr. Tamam asmany kitaplaryň nasyhydyr. Kuran nazil bolandan soň başga asmany kitaplar mensuh bolup etebardan düşdi. Firavun Musaga asy bolup tassyk etmänine nahaýatda güýçli azap bilen gereftar edip, Gark etdim we ryswaýa jahan etdim. Pes Hezreti Musa aleýhissalamga biedepçilik eden Fyrowny helag etmege gadyr Huda Özüniň Habibi, Hak Resul Hezreti Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi we sellemge biedekçilik edipleri, biedepçilik edenleri helag etmezmi?

Kana wa'duhu mef'ula. Pesnä taryka gutularsyňyz eger kafyr bolsaňyz. Ol günüň azabyndan ke ýaş oglanlaryny garry etýärdi. Ol günde asman para-para bolup dargar. Allah tebarek we taalanyň wa'desi hatmydyr we boljagydyr.

Ol günde asmanlar takat ýetirmäni para-para boljakdyrlar. Hudanyň bu taryka eden wadaleri hakdyr we hatmen bolmalydyr. Kyýamatyň heýbetinden ýaş oglanlaryň saçlarynyň agarmagy-da, agarmagy-da hakdyr. Rowaýat edipdirler, Bir adam agşam ýatypdyr we düýş görüpdir. Dişinde kyýamat bolupdyr. Dowzahyny, jennetini görüpdir we adamlar zynjyrlap dowzaha äkidilenlerini-de görüpdir. Şoň heýbetinden ertir turanda saçy agaryp turupdyr. Ýene şu hakda rowaýat edipdirler, Ahmedüz-Zawraky diýen adam aýdypdyr, Biziň hemsaýamyzdan bir ýaş oglan wepat boldy. Pes men şony dişimde gördüm, görsem saçy agarypdyr. Men aýtdym, Näme diýip saçyň agarypdyr we näme boldy diýdim. Şonda şol aýtdy, Biziň gabrestanymyzda bir adamny getirip depn etdiler, şonda jähennem ses etdi. Şoň sesinden gorkup şu gabrestandaky adamlaryň hemmeleriniň saçlary agardy diýipdir. Pes kyýamat diýen zatlary gije dişiňde görseň saçyňy agartýan zatdyr. Pes oýalykda görseň nä taryka ederkä? Ýaşlary garry etýän bolsa, bolsa, garrylary näme ederkä? Hadysy şerifde gelipdir, kyýamat bolanda Allah tebarek we tagala Hezreti Adam aleýhissalamga aýdar, Eý, Adam! Dowzaha gitmeli adamlaryny saýla-da, dowzaha iber diýipdir. Hezreti Adam aýdypdyr, Ýa Rab, niçesini dowzaha ibermeli diýip. Şonda Allah tebarek we tagala aýdypdyr, Müňden dokuz ýüz togsan dokuzyny dowzaha iber we müňden birini jennete iber diýipdir. Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi wesellem aýdypdyr, Şol gündir ýaşlaryň garryýan we hamyla hatunlaryň hamlyny wazgatýan günüdir we adamlaryň mes ýaly bolup ýykylýan günüdir. Pes şol günüň heýbetinden asmanlar, daglar, daşlar tagat getirip bilmeýän bolsa, Pes bir penje tofrakdan bejerilen adam nä taryka tagat getirer? Bu zatlaryň hemmeleri Allah tebarek we taalanyň boljak we geljek diýip habar beren zatlarydyr. Hudanyň boljak diýen zady hetmen bolmalydyr. Hudanyň wädesi gijä galsa galar, emma wagtynda bolmagy hakdyr. Inna arsalna ileýkum elbetde biz size iberdik bir resul size

Eý bendelem, eý Mekgede, Medinede ýaşap beren musulmanlar Resulullahyň wahyý nazyl bolanda, Kuranyň nuzuly hasdyr, emme hukmy am, inişi has, bir bölek adamdan çürin, bir sualdan çürin, jogapdan çürin nazyl bolýar, emme hukmy am, hemme kişä bolýar. Hukmy am boldy. Gamşy dagda Hudaý Tagala hökmüni am edip hemmämize aýtýar, Sizden üçin bir pygamber iberdim, Firawundan üçin Musa iberşim ýaly. O günäkär boldy, olary tutduk. Bes siz-de habardar boluň, agah boluň, öz pygamberiň tersine gitmäň. Ine şu Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellemiň bir mübärek sözlerinden, Resullaň bir meselleri bar, birnäçesini aýdaýly. Jabir diýen sahaba rowaýat etýär.

Şonda biri aýdypdyr, biki ýaty diýipdir, mesel guranymyz bilen eşitjek ýa diýipdir, oýa wagty aýdaýyl diýipdir. O bir ferişde aýdypdyr, ýok. Muň gözi e, ýymyk ýatanda bolsa, kalby oýa. Alla ýady bilen diri bolan dil, göz ýymylmak bile göňül ýatmaz hiç diýip Mahtumul Işan aýtýar. Muň kalby oýa. Bitirdi-ki peýgamber. Oňa biri aýdypdyr, onda muň meselini aýtsak diýipdir, Muhammediň meseli şijirek. Bir öýde bir adam toý tutýar. Oham tamam şäheriň içine aýlanyp däwet etýär merdum, Äý jemaat geliň men sadakam ba, meň toýum ba, hoş günüm ba, her kim gelsin meň öýüme diýip aýtýar. Oham her kim gelse şoň öýünde nahar çaý edinipde çykyp gitýär. Gelmedikde ondan mährum bolýar. Onda Ömer Ferişte aýtdyr, muňa düşündiriň-dä Muhammed diýipdir. Bula bir mesel boldy. Mefhumy näme? Onda ýene biri aýtdyr, bu ki ýaty diýipdir, düşündirmegiň peýdasy ýok diýipdir. Ýene biri aýdypdyr, ýatany bilen diýipdir, kalby oýa biz aýdy bereýlipdir. Resulada eşitipdi, gerçi ukuda bolsa-da. Ohm, o biri aýdypdyr, beheşt, o haýýat diýipdir, onuň beheşt diýipdir. Oň Hudaý Tagala-da behiştiň eýesi Muhammedi iberýär, baryň, eý, Muhammet, aýlan, tamam öz ymmaty eşitdir, kim meň da'watyma ejaba etesin. Her kim kabul etse, behişte girip şondan istifade etjek, her kim ejabet etmese, kabul etmese-de, behişte girip biljek-ýa diýip. Bir däne mesele şu boldy. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz sözünden özünü bir zaten mesele görýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, "Men meselem siz bilen eýnuhu bir adam ýaly, bir çopan meselen, ol bir ýerde goýun bakypdy, görýär bir towar Wahşatnak leşger gelýär owaň üstüne. Owa öwünde mukawemet edip biljek ýa, gaçmasa başga ýoly ýok. Haham we men-de köýnegimi çykaryp, öňki zamanda e, leşger gelýär, gaçyň diýjek bolanlarynda köýnegini çykaryp, fakat owrat ýerini örtüp, bir agajyň üstünde köýnegini çykaryp, oba gelip şeýtip aýlanýarmyş-da, bir goşun gelýär, haý gaçyň ho diýip şeýtýärler bolmaz. Men-de şol diýipdir size. Haham meselin gurýar. Şo tada, şo aýtýan adam-da hak bolsa, Çyndanda meselem mogolly ýanak her bir wäşetnak güýçli adamla gelýän bolsa şo iki tüýsli adam bolýa şo obaň içindäki adamlar bir topar ynanýa şo hakdyr gabul etsek inşalla öz janymyz salym galar diýip bile billigi bilen zatlaryny alyp gaçýala bula gönenenlerden bolýa bir topar ynanmýa

Ýene bir mesel bolýar Resulullah üçünji hadys. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beter owadan düşündirmeden üçin muňa göre vazihrak dedi aýtýar. Ey ummatym, meň meselim siz bilen eýnuhu bir şem ýakan adam ýalydyr. Bir adam şem ýakýar gije, Oňa şu şeme kefelek we tamam şeme üýşýän möjekli üýşýär. Şam ýakan adamda heý kowjak bol ýaşa möjekleri. Meň meselem şu şam ýakan adam ýaly eý ummatym siz özüňizi jähenneme oklaýaňyz mende heý siz saklajak bolýan. Şol kepelek şu mahal şam ýakan adam kowany bilen gitmeýä beýt ýa şeýtýä özün oda urýada özün helak etýä. Sizde şo jürek hatda kyýamat gün bolanda da jähenneme düşüp barýakaňyz Men biliňizden tutup gana zyňjak beýläk deýin jähenneme düşürmejek bolýan, emma siz maňa galyp bolup, hürre-hürre düşüp-de özüňiz jähenneme özüňizi oklajak diýip-de şeýle mesalle urup aýtýar. Eý Nuh ýaň kepelek özüni kowanyň menende ýene özüni oda urup öde uryp dargaçyş ýaly heläk etişi ýaly ölüşi ýaly sizde şeýtýäňiz öz günähleriňiziň kän bolmaklygy bilen özüňiz bendelik, ubudyýet, Ubudyýet makamyndan togýan o hetden tajawuz etmekligiňiz bilen diýipde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle düşündirýärdi. Hom 17-nji aýada aýtýa. Siz näjre otdan özüňiz saklap biljek, ol güni ki çagany garry etýä, şu üstüne bir gürrüň edeýin. Çagany garry etýä, pes garry Hetmen garrylygynda durjak, hetmen beterräk boljak gyn, gyn boljak ýagdaý. Çagany garry etýär diýdigi birnäçe ulamalar aýtýar. Ýagny heýbetli boljak. Şu ýagdaý, şu dünýä gelse bir çaga garryjak diýdigi-de. Ol saç sakal agarmak şyp diýdigi, saç sakal agarmagyna diýip aýtýar. Her kimiň gaýgysy, gamy kän bolsa, Basym saç-sakgaly agyrýa, şondan ybarat diýip aýtýa birnäçe ulamaly. Ýagny şo günüň heýbeti, gerçi şaýt oglanymaz saç-sakgal agarmasyn, ýöne şu dünýä bir jowan oglana şony köketseň, şondan gorkup saç-sakgaly agarjak, ferzenlidigi diýip Hudaýtagala mesel suratynda getirýär diýýä. Birnäçe ulamala-da ýok, dogry şuň özi diýip aýtýa mufessirle, çaga garryjak, garry, öwla, beter gelşikliräk garrylygynda durmaga diýjek. Birnäçe ulamalarda aýtýar, ýok bijil zat ýok, ýöne uzaklygyndan ybarat diýip-de şeýle täfsir etýän ulamalarda bar. Am şo günde göň ýaryljak, Hudaý Tagalaň wädesi hätmen boljakdyr diýip aýtýar. Indi biz şu mahal bir zady pikir etmeli. Şu zamanda, şu mahal öz ýagdaýymyz bolup durşumyzda ulamalar aýtýar, bir nefer şu mahal Ruznamany okysa,

Ýa meselen şumal behdaş durda. Gowy iş etýä dünýäň ýüzünde meselen bir ýerde bir sorhakdyr, sorhçedir ýa şomy zabadyr bir dert tursa tamam döwlet näme etýä bir ekipleri guruhleri iberýä dest desti pezeşleri iberýä hemme dünýäň ýüzünde

Ylymlar kärräk bolupdyr. Şol zatlar nazariýeler beripdi öňüne geçjek bolýaly. Aýa şu wädeleri, şu gürrüňleri wagan biz pikir etmeli ha dostlam. Hudaý Taala aýdyp otyr bir gün başymyzdan geljek ki çaga ege ba bolsa saç sakgal agyrjak diýe biz näme diýim çürim şo günden çürim tedarukymyz tutunmeli. Aýa şu dünýämiziň işinde tedarukymyz kän bolmaýamy? Hop ýetişiklik edeýliň gowy zat. Saglygymyzdan çürim salamatymyzdan çürim. Hudaý Taalada beterde yslam dinindede aňyr baş öz bilşiňiz ýaňak suwa arassalyga ähemiýet kän berýär. Hatda dähret gylyp dukan we dähret gylyp bolaňda doga etmeliň birişi. Hudaýa men toba etýänlerden et we meni arassalardan et diýip doga etmeli. Ine, biz şadan heý göre habardar bolmaly, heý göre agah bolmaly. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýtýar, deslap gygyranda ummatynyň arasyna, Inni nazirul lakum beýne ýedeý azabin şedid. Eger eý bendeler şu duşuna gitseňiz-ä, men öňüňizde jähennem bar diýip sizi gorkuzýan diýip aýtýar. Şikefi Resulullah aýdyp oty, sadyk adam Ynam ynanana ynandy ýaňky adamyňky ýaly ynanmadykda Nauzübillah beýlek baranda görjek ondan haram göreniňde peýdasy ýokda. Saç sakgal agarmagyň gürrüňinde gowy gürrüňini etdi. Bir adam gaýgysy kän bolsa, üstüne bolsa, ruhy Tefsiri Kebir Fahri Razi bir ulkan alim adam şol aýtýa. Ruhy munasir bolýa, sykylýa, kalbyň içine diýip aýtýa. Oň kalbyň e, tamam pahş etýän zatlary zeýif bolýar endama we derbil ahire e, saç sakgala barýan gowala hemmesi e, zeýif bolupda saç sakgal agyrmaň uruna düşýär diýär. Oňam her wagt şu gorky da beter köpelse saç sakgalamagyň agyrmagy da kärräk bolup düşer diýipdi. Allama Fahrur Razi tefsiri kebide şeýle düşündirýär. Omkan misallarda getirdi. Birnäçe adam

Şol adam gabrystanda jaýlananda, jähennem bir ses edip, şoň üstüne özüni zyňjak boldy we gabrystandaky hemme çagy çuly ýok, hemme saç-sakgaly agyrt diýen bir rowaýat, başga-da kän rowaýatlarda bar. Bir nefer öz çagajygy aýrylanda, dişinde görýär çagasyny, görse çagasynyň saçy agarypdyr. Hom oguljygym seň garryýaň ak sen dat boluň ak näjire saç saçyň agarypdyr diýende onda aýtýa gabristanymyzda bir däne meşrubat al kuli içýän jaýlanypdyr toba et mäkädi gidipdir jähennem şony bärik getirseneň diýip bir dofuldy şoň gorkusyndan hemmamiz saçymyz agaryt diýipde bijir o rowaýatda barda. Hatda Hezreti Isa aleýhissalam bir-de möteber rowaýatlaryň biri. Hezreti Isa aleýhissalam öz peýgamberligini iddia edende, öz peýgamberligini sabyt etjek bolup kän bagryny ýakýar-da, hemme peýgamberler bagryny ýakyp geçýärler. Şonda merdum aýtýar, Ýör onda gabristana baraýly bir nefer direlt diýýär. Oňam, Bolýar, men-ä direltmeýän, Hudaý direltýär, Hudaýdan dilärin, inşallah Hudaý direlder diýip aýtýar. Gabristana barýar, doga etýär, bir nefer direlýär. Oňam, Ony-da Beni Israyl-la Ma'ruf Bahany Beni Israyl-la biter kepler kän, biter yzawy adamlar. Onda aýtýarlar, O muň aýrylanda bäş-alty gün bolupdyr ýa bir aý bolupdyr, ähtimal bar, diridir, ýok, muny biz kabul etmeýäs, köneräk bolsun. Ýa-da bir-iki ýyl geçeni doga etýär, o-da direlýär, muny da kabul etmeýärler, bir-de täze bolýar diýýär. Onda Samy direltýär ki, dört ýyl mundan öň, dört müň ýyl mundan önçäk gitdi, Sam, o Nuh aleýhissalamyň ogly, onuň-da gabry Ma'ruf bir gabry barmyş-da. Onda ýörüň gabrynyň başyna gitýäle, Hezret Isa pygamber iki rekat namaz okyp doga etýä, Hudaýa direlt. Amsam Hezreti Nuhuň ogly gabyrdan çykýa, saç sakgaly agarykly diýäle. Noham Aýdy we eý Nebiyillah diýip sam çykýa gabyrdan. Şonda Hezret Isa aýtýa, Saç-sakgal agarmak Ibrahim Pygamberden aňyrda ýok. Ibrahim Pygamberden bäri bar diýýär biziň kitaplarymyz. Hem Hezreti Isa-da aýtýar, Saç-sakgal agarmak seň zamanyňda ýok bolmalydy diýýär, seň saç-sakgalyň a onda dogry diýýär. Şonda eý Sam kum, tur diýeňde men gorkdum, kyýamat boldy bu ka diýdim, şonda saç-sakgalymy agyrt diýýär. Hem eý merdum, şu Isa-da Pygamberdir, şuňa ynanyň diýýärkana ýene gabryna gidip öňki-öňki bolýar. Hem bir tor adam ynanyp, bir tor adam ýene-de jadugär diýip aýtdy diýýär. Agam, indi on ýedilenji aýat aýtýar, Hudaý Tagala, Eý, bendelem, Bizi ýokdan bar eden, gögüňi, Aýy, hemme zady ýaradan hiç kim jüret edip bilýän däldir, dostlam, dagy men ýaratdym, bagy men ýaratdym, gögüňi men ýaratdym. Pagat Allah jelle jelaluh jüret edýär, Güni, Aýy, ýyldyzy, gögüňi, hemmesini men ýaratdym we mürettepde aýlanyp, dogruja durandyrlar diýýär. We şu meň ýaradanymda kyýamat bolanda dargajakdyr diýip Hudaý Tagala şeýle aýtýardy. Bes biziň wezipämiz şo günden çirim amada bolmaly. Indi Päntnamyýe Attar bar. Şonda bir gaflatdan oýanmaly diýip birnäçe bölek beýtleri bar. Ony okaýaýyl inşallah indiki aýatlara geçeris. Eý pesar andişe az aglal kon.

Özüňden çirim amade et, bir zady tuşe, bir goş tutun özüňden çirim. We Hudaý Tagalanyň gahar-gazabyndan-da gork. Ateşi derpiş dari, eý fagir! Hiç howf et nist ez nare seir! Eý miskin, seň hiç sogabyň ýok, garyp diýip kitapda ekseren sogaby ýok adam aýtýar. Indi bärde dünýede garyp puly ýok aýdylýar, emma kitapda şo ýaňky ahyretiň gürrüňi gelende miskin we fagir sogaby az adam. Eý, sogaba az adam, seň öňüňde ot bar, hiç azaby-jähennemden seň gorky ýadyňa düşen aga. Eý, peser rahy şeriat piş gir! Eý, peser rahy şeriat piş gir, herçe zut terke hawaýy hiş gir! Beter haý-hewesin yzyna düşme, bahymrak haý-hewesin aýyr biraz nefsiň bilen jahad etjek boldy, şehadete bateni, Içiňden şehit bolmak öz ýaňyňda goýjak bol bir zady höwes edeňde şony etmeseň içiňden gan geçýä şu gan geçmek şehitlikdir doganlam Eý berader baş da Eý berader baş der fermany hak tabiýabi jennet o rezwany hak Eý doganym sen hudaýyň buýrugy bilen bol take beheşt o hudaýyň razyçylygyny tapar ýaly herki aret Iň nesihatdyr-a bejaý, Derdi alem rahaty bagş et Hudaý. Her kim şu nesihatlary gowja edip gulak asyp-da, öz zindigisinde rubera etse, Hudaý Tagala iki dünýede oňa rahaty berer diýip aýtýar. Hulasa, Hudaý Tagalaň berip duran wädeleri sarahatan aýdyp dur, bir-de Hudaý Tagalaň bir mähzi lutfyndan we rahmatyndan ki, owadan suratda üsesine tekrar-u täkid-u täýid suratynda aýdyp otyr, gerek biz bendeler şoňa amil bolmak.

Tähtüllefzi terjimesi, Ilâ Rabbihi öz Hudaýyna gaşyn, sebîlâ, bir ýol. Pes, tahkyk bu aýatlar pend we nesihatdyr. Pes her kim islese öz Perwerdigarynyň tarapyna ýol tutsun. Ýagny bu Kur'an-y Kerim we ýaňky beýan edilen aýatlar am tarykyndan nesihatdyr. Pes her kim özüniň saadetini islese bu nesihatlary kabul edip, Perwerdigarynyň razy boljak ýoluna girer. Perwerdigaryňa barýan ýol nahaýatda wazyh-u röwşendir. Her kim çyn ýürekden hemmet etse maksatga ýeter, ýetmäni galmaz. Çonki, her kim erada etse Hudaga ýetişip biler. Tefsirlerde aýdypdyrlar, Kurany Kerim muttaky üçin möw'izadyr. Hak ýola düşen salikinler üçin dogry ýoldur. Helak bolgujylara nejatga sebepdir. Hakny biljek bolýanlara beýan edilen zatdyr. Haýwan we sergerdan bolup, ýöränlere şefadyr. Gorkujylara amandyr, muridlere hemdemdir, aryflara nurdyr. Pes her kim islese imanyň we töwhidiň we salyh amelleriň wesilesi bilen Hudanyň ryzasyna ýetjek bolsun. Bir zerre Hudanyň ryzalygy dünýe we ahyretden uludyr, pes eziz musulmanlar! Pes eziz musulmanlar, Hudanyň ryzasyny tapjak bolsaňyz, gijeler süýji ukyny terk ediň we bir mukdar Kuran tilawet ediň. Kuran tilawet etseňiz, Kuranyň nury kalbyňyzy röwşen eder. Gar, kalbyňyz röwşen bolsa, agzalaryňyz ýagşy formynda işlär.

Din dünýäsi abat bolsun. Sure Tebarekni telawat ediň. Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, Sure Tebarek kyýamatda şefaat eder we goluňy tutup dowzahdan nejat berer diýipdir. Hezreti Resul Ekrem aýdypdyr, Men dost tutýaryn her musulmanyň kalbynda Sure Tebaregiň bolmagyny diýipdir. Hezreti Resul Ekrem Sure Tebarekni telawat etmäni ýatmaýanmyş. Hezreti Ali razyýallahu anh aýdypdyr, Her kim Sure Tebarekni telawat etse, Kyýamatda perişdeleriň ganatyna münüp geler, ýüzi hezreti Ýusuf aleýhissalamyň ýüzi ýaly owadan bolar diýipdir. Hezreti Ibn Apbas razyýallahu anh aýdypdyr, Sahabalaryň bagzylary çadyrlaryny gabrystanda tikipdir, gabyrdygyny bilmäni. Şol eşidipdir bir adam gabrynda sure-i tebärekni tilawat etýänligini. Pes şol adam gelip hezreti Resul Ekreme habar beripdir, gabyrda bir adam Sure-i Tebarekni telawat etýär diýip. Şonda hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Sure-i Tebarek Hudanyň azabyny men'g etgüji zatdyr we gabyr azabyndan nejat berýän zatdyr diýip. Hezreti Resul Ekremiň zamanynda Sure-i Tebareke Sure-i Munjiýe diýip aýdylýanmiş, ýagny nejat bergüji sure diýdigidir.

we gijäň ýarsyny we gijäň üçden birini we seň bilen bile bolan jemaatlar-da we Allah tebärek we taala bilýändir gijäň we gündiziň mukdaryny, ýagny Allah tebärek we taala bilýändir ki, sen we seň ýoldaşlaryň gäwagt gijäň ýarsyny, gäwagt gijäň üçden birini, we gah wagt gijäň iki hessesine ýakyn Hudanyň ybadaty bilen meşgul bolýaňyz. Rowaýat edipdirler, gijeler ybadat etmekleri sebäpli sahabalaryň aýaklary çişipdir. Pes Allah tebarek we taala her gijäň andazasyny bilýän, pes bendelere gijäň dagyk hesabyny bilmek asan däldir. Hususan saat ýaly wesailleriň ýok wagtlarynda. Bagdylar gijäň ýarysy haçan bolýanlygyny bilmäni gijäň hemmesini ybadat bilen geçirýänmişler. Subhanallah.

Islese, öz Hudaýyna gaşyn ýol tutunybersin. Ýol açykdyr, wazyh-u röwşendir, Hudaýyňyza gaşyn basym ýetip bilersiňiz. Fatlubni tajidni. Hudaý Tagala aýtýar bizden çürim, Eý, bendem, Meni isle, Meni gözle, taparsyň bir ýerde diýip aýtýar. Ýagny näme? Ynsan gözýeşimiz ýaly. Hudaý Taala bir bir zady biz bilmeli. Hudaý Taala aýtýar: "Ana akrabu ileýi min hablil warid." Men bendäge ýeňse damaryndan-da ýakyn, özünden özüne ýakyn diýip aýtýar. Hudaýa ýakyn bolmak diýýän näme bolmaly şi? Hudaýa ýakyn bolmak diýýän hemişe şudur. Hudaý ozal fasylamyz daşaňrak ýakyn bolar ýaly diýdigi däl. Belki biz bilen Hudaýyň arasynda hijap bar, perde bar. Arassa bollugymyzça, takwa bollugymyzça, Hudaýa ýakyn bollugymyzça diýdigimiz şo perdeli azalmaly. Perdeli azalyp, hejaply aýrylyp, aýrylyp, aýrylyp-da, Hudaý Tagala bilen aramyz ýakyn bolmak, ýagny hejap azalmak, Hudaýdan daşalmak, ýagny arada perde we hejabyň känelmegidir. Bes Kur'an Heý wara sarahatan gowy wagyzdyr hemmesi dogrudyr şek ýokdyr Kur'an mu'jizeýi ilahidir bir zat mu'jize bolsa bäş şerti bardyr bäşisem munda tapylyp durandyr bir zat mu'jize boljak bolsa äwwelena Hudaýdan başga hiç başarmaýan bolmaly meselen derýaň ýarylyp ortasyndan tozan çykmagy ýaly günüň bu gapdaldan dogmagy ýaly Kur'an şo jerek bir zat Hudaýdan başga hiç başaranak. Ýene bir mugjyzaň şertleri bar. Şony getirýän adam eddaýy nubowwat etmeli. Men pygamberdiriň, men Hudaýyň iberen adamsydyryn diýmeli kim onda eddaýy nubowwat etýär biziň Resulymyz Hazreti Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi we sellem. Üçünji şerti adatda ýok zat bolmaly. Meselem bir pygamber aýtýar bolsa gije erti gündiz boljakdyr diýse Hop oka adatda bar zat o mojize bolup bilmeýär ertede gündiz bolasa o gündiz boljakda biz adatyňda tersine bolmaly dördülenjisi şu zat bilen özüne delil tutunmaly ki peýgamberdigine men peýgamberdygymyň alamaty şu diýmeli peýgamberdygymyň alamaty şu diýmeli eger indi men peýgamberligimiň alamaty şudyr men size bir zat getirjek mesen e, aý bölünsin diýse aýda bölünmese belli bolýar peýgamber diýmişdik şu aýtýan delil tutunjak zady Dagyk bolmaly. Ohom, ýene birde şo jirek bir nefer tarapyna muaryza suratda getirip bilmeýän bolmaly. Meselem, bir pygambar aýy bölýär, onda men ne bölürin ýakana başga kişi bölse onda muajiza bolmaýada. Başga kişiň beraberinde getirip bilmeýän bolmaly. Musaylimatul Kazzab we Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ola bilen kan cihad etdi men peygamber diyada. Am bir göze men size teberrükligim köke deyin diyipdir da. Özi kezzap adam Musaylime pygamber iddia etdi. Bir guýa tüýküripdir. Guýuda näzire suw barmyş. Suwuny köpeltjekmişdik hem bizi duz alyp suwlukdan gury it diýýärdi. Bereksi bolup düşüpdirdi. Ama hiç wagtda mojize bolup düşmeýärdi. Indi Kur'anyň hemmesinde mojizeň şertleriniň hemmesi tapylyp durandyr. Indi ulukan musulmanlaryň hemmesiniň biri täze şanky katolikleň ulukanlaryndan hem aýrylan şekilli pap ulukanlar. Şu aýryljak wagtynda bir çar saat bir huş bolan bolmaly. Ýoham bir öldümika diýipdirler, soňram görseler bihuş formynda, soňram ýene-de aýrylmaka huşuna gelende aýtdy diýerler, Kurana zat degmäň, musulmanlar bilen boljak bolup ýörmäň, Kuran kitaby asmanydyr diýip, wasiýetiniň içinde şony aýtdy diýip aýtýarlar, beter jalyp, beter geň, hiç wagtda beýtdädä bolmasy. Şony hemmesi bilip dur, hatda kafirleriň hemmesi bilip dur, şu mahal Kuran, Muhammet Sallallahu aleýhi we sellem ola diýýäýer filsuf adam diýýär. Bir zereň, danyşmand adam. Hatda huda Urupada fikir etýän Faransiýada bolsun bir pezeşikleň biri şu mesihi pezeşikleň biri musulmanlaryň birine sataşyp durum dillerinden gürrüň etipdirler. Aham O pezeşik aýdypdyr, bula islamdan bir zat görüň, biz aýtmaý, hawa biziň islam diniň bir hoşgra we behdaşdan ýa meselem, e, iýip içmeden, mededen, seden gürrüň etmeýär, o pezeşik Urupaýy näme diýipdir? O Mesihi Sen näme diýýän diýipdir. Şo Bimarstanyň gapdalynda duran şu Bimarstanyň üstüni gözle diýipdir. Bimarstanyň ýokarsyny gözle ulkan bir tabloda ýazygly Meýdan üçden birini nahar guý, üçden birini suw guý, üçden birini boş goý, hawa çeker ýaly. Ez Muhammed ibn Abdullah.

Nagym, Kurany görüpdir, müň dört ýüz ýyl bäri hiç kim mugabylyna çykyp bilmändir. Birje kelime, birje sure, birje aýe getirip bilmändir-le, towsiýesiniň içinde-de şo kebi aýdyp gitdi diýýärdi. Wagan, öz dinimize bir galkynmaly zadymyzda. Nagym, şi Hajy Ahun Abedi şi on dokuzynjy aýaň tefsiriniň Şunda aýtdy, Hudanyň ryzasyna ýetjek boluň diýdi. Bir zerre Hudanyň ryzalygy dünýe we ahyretden uludyr diýdi. Mahdumy Işanyň şibary dur aýtýan birnäçe beýtleri bar, şony aýdyp bereýli. Alla ýady bilen diri bolan dil, göz ýymylmak bile göňül ýatmaz hiç. Her bir ýüregi ki Hudaýyň ady bilen direlse, Göz ýumulmak bilen o göňül ýatýan nädir. Göňül bussanynda iman täze gül, bir açylsa durar, solup ýitmez hiç. Bar nygmatdan ýegdir saglyk mezasy, bar gullukdan nikdir Hakyň ryzasy. Göze şady aýtýar. Hemme nygmatyň gowusy saglyk nygmatdyr. Bar gullukdan nikdir, Hakyň rezasy, hemme zatdan gowusy Hudaý Tagalanyň razyçylygydyr. Eger dogry gelse ajal kazasy, müň ýalbarmak bile sözüň tutmaz hiç. Adam ogly, mynda geldiň gitmäge, görüp dur sen barjak ýeriň ýatmaga, jäht edersen çalnyp jahan tutmaga. Meger bi işlere aklyň ýetmez hiç. Ýigitler sözüme bir gulak asyň! Ýigitler sözüme bir gulak asyň! Dünýe dostlugyň tamasyn kesiň! Haýsy ýan köp bolsa yşkyň, höwesiň, Ýatsaň, tursaň, hyýalyňdan gitmez hiç diýip aýdýar. Ine şuň beýtleriniň içinde Ýaňky böleginde aýtýar, Bar nagmatdan ýegdir saglyk mazasy, bar gullukdan nikdir Hakyň rezasy. Hemme zatdan möhüm zat Hudaý Tagalanyň rezaýatyny özüňe sen jelp etmekligiň. Bes, we rizwanum minallahi akbar diýýär Hudaý Tagala Kuranda, Hudaý Tagalaň azajyk rezaýaty, senden bir azajyk men razy diýse, onda dünýä we ahyretden, behişt we hemme zatdan şo haýyrrak we gowrakdyr. Hop. Emma ahyrky aýada, uzak aýa, oň bir bölegi okuldy. Hudaý Taala aýtdy: "Inna rabbeke ya'lamu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Hudaýyň bilýä. Enneke taqumu sen turýaň. Adna min thuluthayil leyl. Gijäň bir sewwamyna ýakyrrak. Üçden ikisine ýakyrrak.

Dagam saat zatda ýokda. Gijäň ýarysynda ybadat edeýilýän bol, gijäň ýarysy boldumykam, bolmadymykam diýip kädip daň atýança şu durşuna ybadatda bolup ýaňsarasyn, şunda hatda aýaklar çişýämiş. Birnäçesi üçden biri, birnäçesi bir mukdar, şojra kulasa turup ybadat etýämiş, şon boýlaryna wezipe farzmyş bir ýyllap. Indiki aýalarda geljek, soňaram nesih bolýar, o farzlyk aýrylýar, Hudaý size rehmetli zat diýip aýtýar. Biziň görmeli ýerimiz ştada. Bir ýyly kamyl. Ony-da bilenakla bir ýylyň içinde aýanda-da nesg bolar diýip. Olar pikir edýär, ölýänçäk şu wezipe başymyzda bamyka diýip. Bir nefer dilini uzatmandyr, bir nefer şikaýat etmändir, bir nefer Hudaýa ýeňilseň bolýamy diýmändir, näme zat sebäp bolýarkam şola şeý diýmesille. Bäş wagt namaz öz jaýynda, jahat öz jaýynda, gije-de turup ybadat etmek bu-da öz jaýynda. Hatda Gijäň ýarysyn, üçden birini, üçden ikisini bilmäni daň atýançada ybadat edäýýär. Bir wagt ýarysy bolmadyk bolamasyn, üçden biri bolmadyk bolamasyn diýip durşuna daň ataýýam bolmaly. Nämeden çürin? Şol olaň etikady kabul kabullary bar, etikatlary bar ki, şu ybadatlary bilen Hudaýa ne zerer ýetirip bilýärler, ne Hudaýa peýda ýetirip bilýärler. Ybadat etmekleri bilen Hudaýa hiç bir zyýany ýok, Hudaýyň hiç wagt ululygyndan hiç zat kemelmeýär. we ybadat etmekleri bilen Hudaýa hiç zat artmaýar we kemelmeýär. We bilýärler özleriniň ybadat etmekleri özleriniň zady tüşesi, özleriniň goşy, kyýamada gaşyn ugrap barýarlar ahyretlilerinden çirim bir iýbiçgileriş etýän sogaplary. Şoňa beter etikadlary bar, hiç wagtda şikaýat edinaklar, dillerini açanaklar, aýaklary çişdi-de onuň men işleri ýok, öz ybadatlary bilen bolup, gezip beripdirler. Bir ýyllap. Ýa meselem, Hulefai Raşidiniň namaz okyşyny göreňde, Abu Bakr Siddik razyýallahu anh, Hazreti Omar razyýallahu anh, Hazreti Osman Ali razyýallahu anh bilen namazlaryny göreňde-de, heý, göre, beter bir jalypda. Bilen Abu Bakr Siddikden rowaýat edilende, şo namaz okyp sejdede käde heý bir uzak durardy. Eýni Gaty tikilip durardy, şo arkasyna guş gelip gonar durardy diýýärdi, şo bir agaç ýaly bolup durýan bolmaly, ýa Omar Farugyň namazy ahyr wagtlaryndakylar rowaýat edilýär, ol mel'un Abu Lu'lu' Firuzabadi uranda, bir küwün galanda şo tada namazyny, Goýmajyk okaýanmyş daçan bir adam yslamda namazy ýok bolsa yslamdan paýy ýokdyr leýse lehu kiflun minel islam yslamdan oňa paý ýok sähm ýokdyr diýip namazyny äpbermýärmiş ýa hezreti osman gije ýatman namaz okaýmakda maruf ýa hezreti ali razyýallahu anh hemme wagtda o melun abdurahman ibn muljim dagdy urandan soňramda ýenede şu azan çekilende ennam sih sih bolýardy diýýärdi hudaýyň beren e, amanaty biziň wagtdy ýene üstümize düşdi diýipde şeýle aýtýarmyş şeýle O muny külli bir bilmeli zadymyz bar. Bir ýöne Mehze Ettela Risani Islam dininiň içinde ýatmak da bar, öýlenmek de bar, arada tutmak da bar, agzyň açmak da bar. Bir kerwen Resulullah sallallahu aleýhi we selleme gaşyn Medinä gelen bolmaly. Şoň üçinden üç nefer Resullaň öýüne gelipdirler. Resulullah ýokmyş, Hezreti Aişe perde çykyp aňyrsy oturypdyrla bula, Hezreti Aişeden Resulullaň ybadatyny sorapdyrla. Sahyh hadys, Mişkat diýen kitabymyzda bar, dogry Pygamberimiz şu barada bolanlygyna hiç gürrüňi ýok. Elhamdülillah ozal-da aýtdyk. Şu biziň ummaty Muhammediň mojizesiniň biri. Şu mahaly Pygamberimizden gelen zatlar hemmesi dagyk. Sahyhy bar. Gaýry sahyhy bar, zaýyfy bar, mowzugy bar, goýuldy, goýulmady, hemmesi dagyk ulamalaryň elinde bar. Kişi sahyh hilinden. Üç nefer gelipdirler, Resulullahyň ybadatyny sorapdyrlar. Oňa Hezreti Aişe düşündiripdir, bular heý bir agyz görüpdirler Resulullahyň ybadatyny. Oňa ýöne aýtdylar, hawa-da, bu ki günäsi äwwel-ahyr geçigili, biz o jire dä. Biri aýtdypdyr, aga men indi hiç öýlenjek ýa. Uzlet etjek özüme şuma gezjek dagda çölde Beýra diýipdir meni hiç wagt agzyma çek ýa hemişe arada tutjak Beýra diýipdir meni hiç wagt gije ýatjak ýa diýipdir. Ýa muny Hezreti Aýşe eşitipdir soňam Resulullaga aýdypdyr Resulullah sallallahu aleýhi we sellem bulara sataşyp şu kepleri aýdan sizmi aý diýipdir hawa diýipdir. Hezreti Resulullah aýdypdyr, Hudaý bilen gaşam içýärin, hemmäňizden gorkýarrakda men, takwarakda men, arassarakda men öýlenerinem, zenany-da alaryn, agşam-da ýataryn, gündiz-de arada-da tutaryn, agzym-da açaryn diýip aýt diýýär. Yslamda rahbanyýet ýokdur.

Ukudan turup bilseňiz, şo wagt özüňize müýesser bolan mukdarynça telawat ediň diýipdir. Pes gijeler täheçjut namazy okymak Hezreti Resul Ekremge wajyp bolup galypdyr, emma gijäň ýarsy, ýa üçden biri, ýa iki hissesi mensuh bolup, aýrylypdyr. Pes yslamyň ibtidasynda Hezreti Resul Ekremge we şoň ashaplaryna täheçjut farzmyş, emma soňra farzlygy-da mensuh bolup, aýrylypdyr.

Allah tebarek we taala bildi ki siziň bagzylaryňyz meriz bolar, bagzylaryňyz ýeriň etrafyna musafiretge gider Hudanyň nemetini talap etmek üçin we bagzylaryňyz Huda ýolunda jeň eder. Biz Kurandan nä mukdar muýesser bolsa şo mukdar tilawet et we namazyňyzy ýerine ýetirip eda ediň, zekatyny beriň, Huda ýolunda ýagşy formunda garz beriň. Ýagny Allah tebarek we taala bildi ki siziň bagzylaryňyz meriz bolar, bagzylar tijaret üçin musafiretge gider we bagzylar Huda ýolunda jeň eder. Şu suratda sizlerge gijeler ybadat etmek ýa Kuran tilawet etmek muşkil bolar. Oňa görä Allah tebarek we taala sizge tahfif berdi we Kurandan nä mukdar muýesser bolsa şo mukdaryny tilawet ediň, özüňizi muşakgatga goýmak lazym däldir. Emme farz namazyňyzy kamilen eda ediň, zekatyňyzy beriň, Hudaý ýolunda mal sarf ediň, ruhy, manawi tarakki şu zatlar bilen ele geler. Pes gijeler tahajjud we Kuran okymak ashablarda tagriban bir ýyllap bolupdyr. Ondan soň Huda ýolunda mal sarf etmek aýny Hudaga garz beren ýalydyr. Huda ýolunda mal sarf etmek zakatdan başgadyr. Zakat bermek farzdyr, ol her kimiň öz beýik wezipesidir. Emma Hudanyň ýolunda Hudanyň ryzasy üçin päk kalp bilen pakyrlara mal sarf etmek farz däldir. Emma wezipe dinidir. Hazreti Resul Ekrem aýdypdyr, Maldar we pully adamlaryň

Eýesine beriljekdir. Hadys-y şerifde gelipdir, Her kim özüniň ahyreti üçin takdym eden ämeline mulagat etjekdir we yzynda goýup giden zatlaryna peşiman etjekdir. Ondan soň ynsan her mukdar din ýolunda küşüş etse, etýän işlerinde bir kemlik bardyr. Oňa görä derher surat istigfar aýdyp, Hudadan magfyrat we rahmet talap etmek lazymdyr. Hiç kim aýdyp bilmez, Men Hudanyň ybadatyny Öz buýrulyşy ýaly, Öz buýrulyşy ýaly eda etdim diýip, pes ynsanyň hemmesi mugasserdir. Geçen salyhylar tä daň atýança ybadat etýänmişler. Daň atandan soň tä ertir namazyny eda etýänçäler Hudaga istigfar aýdyp, Hudadan magfyrat talap etýänmiş. Pes hiç kim istigfar aýtmakdan muap däldir. Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem Hudanyň habibi bolup-da, ýene günde ýetmiş mertebe, belki ýüz mertebe istigfar aýdyp, Hudadan magfyrat we rahmet talap etýänmiş. Pes gije gündiz Hudaga istigfar aýdyp, Hudadan magfyrat we rahmet talap ediň, ta Hudanyň rahmeti sizge şamil bolup, pak zendigi eder ýaly inşallah. Hudaý Taala Alime en len tuhsuhu Hudaý bildi ki siz dagyk bilip biljekge.

Bes Kurandan asan bolan mukdar okyň, namazyňyza gaýym boluň ýöne bäş wagtyňyza zekatyňyzy beriň we ondan daşgaryda Hudaý ýolunda bir mal sarf ediň we her näme Hudaý ýolunda siz takdym etseňiz Hudaýyň ýalynda gowrak taparsyňyz we agzama ejra sogaby kärräk bolar Be her hal Hudaýa istagfyrla aýdyň, Hudaýa günämi geçeweri diýiň, Hudaý Tagala mähribandyr. Hudaýa gaşyn öwrülen adama, Hudaýa diýip gygyran adamy hiç wagtda boş goýbermez. Ine Hudaý Tagala gördi sahabalar bir ýylläp goýmanjyk täheçjutlaryny okydylar. Soň Hudaý Tagala bulary mugaf edipdir. Inde meýle siz hemani okyp ýörmeli. Ýörmeli.

Biz Hudaý ýolunda Şu ikisini baham getiripdir bir şony göreýliň we aharune ýazribune fil ardi ýebtagune min fadlillah Bular Hudaýdan bir zat isläp gezýärler ylymdyr edepdir tijaretdir we aharune ýukatilune fi sebillah Hudaý ýolunda jeň etýän diýdigi. Ýagny ulamalar aýtýar şuny biri biriniň ýanyna getiripdir bes bir nefer ylym isläp Edep isläp, hatda öz hanabadasyndam halal çörek bereýin diýip, tijaratdan çürim sefere gitse, jahat fi sebilillah bolar diýip, şondan çürim mynasybet şu ki, ikisini bir ýerde getiripdir diýip, ulamalar şeýle aýtýarlar. Beter jalyp zat. Ylym, edep, tijaratdan çürim, Tehrana gidip gelýäň, Maşada gidip gelýäň, halalja kesbiň bolup dursa, sen jahatda da, tä öwrülip gidip gelýänçiň. Hudaý ýolunda jeň etmäge gidip gelen ýalyla. Bes Kurandan özüňize müýesser bolan mukdar okýagaň. Bäş wagt namazyňyzda gaýyň duruň, zekatyňyzda gaýyň duruň, oňam Hudaýa-da garz beriň. Maly bar adam malyndan bermek wezipesidir. Öz ýanyndan pikir etmeli. Hudaý şu maly saňa beripdir. O doganyňy bermändir. Hudaý Taala dünýäni ymtyhanlançrym goýupdyr. Ony bermän ymtyhan etipdir, seni berip ymtyhan etýär.

Hiç wagt lezzet almar. Ber ateş näh keçen anber bebu et. Oduň üstünde goý, bir ýak, anber ýanak is bersin saňa. Sandykdaky puluň näme peýdasy bar? Getir şony herc et, oňam peýdasy bolar. Sen Hudaýyň ýanynda eziz boljak bolsaň, şarapetli boljak bolsaň, bähşendegi ikon, biraz herc et-de. Nämeden çürim kedane tan ne yaşani ne ruye tohum sepmeseň, oklamasaň, bir adam ýeri kän, gysganýar da bir kile tohum sepjek ýa-da hasyl almar ahym ol adam. Ýa bes sen isleýäň Hudaýyň ýanynda äziz boljak, bozorgy sende bolsun, ulluk bolsun, kerim boljak, abraýly, ezzetli, şerefli boljak. Şermende ýüz bilen barjak ýa Hudaýa gaşyn, birazajyk malyňdan harc et diýip aýtýar. Emma harc etmeseň, ýaňky eýni gowy zat, Hudaý Taala Kuranda nefsinde gowy zat, dogry şu haýr mal diýdigi şu wela diýätdäki. Emme şony harc etmeseň, o ýöne daranyp galýada. Bes, ýigin ahyr aýalarda aýtýa. Näme zat, özüňizden çürim öwi geçirseňiz, haýr etseňiz, Hudaýyň ýanynda gowrak taparsyňyz diýip aýtýa. Güýjüň menen, diliň menen, güler ýüzüň menen hatda güler ýüz-de sadakadyr diýip aýtýar Resulullah. Malyň ýok, öz eliň menen, aýagyň menen, Alla kuwadyň menen, güler ýüzüň menen sadaka et. Malyň ba, malyň menen sadaka et. Oňam tarap bilse bilsin, tarap bilmese bilmesin. Balyk sen suwuň etegini okla, balyk biler, balyk bilmese, Halyk biler-da.

Köre berkitýämişdi. Kör ýatyga bir zat, puljady daňyp gitýälemişdi-le ýa jübüsini oklap gitýämişdi-le. Ony meni tanyp bilmän Hudaý kim bilip otyr? O balyk bilmän meni Halyk bilýär ki, tarap bilmäni bilen Hudaý Taala bilip dur ki, şondan çürim siz näme harç etseňiz, öz bedeniňizden, malyňyzdan Hudaýyň ýanyna gowrak suratda we a'zama ajra, ola gorrak, Äjrini käriräk taparsyňyz diýýär. Hezreti Ebu Bekir Siddik razyýallahu anh halyfa wagtynda gaty bir gahti, gaty horluk, gaty açlyk düşüpdir. Näçe wagtlap hoşik saly bolup, oňa märdumly gelipdirler, Eý, halyfa-eý Resulallah, eý, Ebu Bekir Siddik, beter kynçylyga düşüp otyr, özüň bilýäň, muny näme etmeli, näme büýrük berýäň diýenlerinde, Hezreti Ebu Bekir Siddik aýdypdyr, Umyt et, ýagny Hudaý Tagala şu gün agşama çenli bize rahmatyny döksün diýipdir. Am agşam bolup barýa, bolup barýa, gün ýaşyp barýaka, Hezreti Osmana Zennureýn ke, maruf baýlardan sahabalaň Hezreti Abdurrahman ibn Awf, Hezreti Osman halife-i sewwom, o-da beter baýlardan, şoň karwany Şamdan, Suriýeden gelýä Medinä, gün ýaşyp barýaka. Am tamam tajirle öwünden çykýale, Hezreti Osmanyň karwany gelýä, Hezreti Osman öz öýünde imiş. Hon, bile aýtýa, sen zatlaňyz biz aljak Osman özüň görüp otyň merdum ehtiýajy bar şu zatlara. Sen ýüz tümene alanyň biz iki ýüz aljak diýe do beraber edip aljak diýe. Hezreti Osman aýtýa, bir adam bar diýe, bir nefer bar, bir şahs bar, bir zat bar, kem mundan kärräk peýda berjek maňa diýe. Onda ol aýtýa, üç beraber bereýli, ýüz tümen alan zadyň üç ýüz tümene deýli. Ýok, muny bi-de bolmaýar. Dört ýüz, onda aýtýaly, bäş beraberden ezafa berip bilmeýäs. Eý, Osman, bizde maşa tajer ýok ki, sen haýsy tajere aýtýaň? diýenlerinde Hezreti Osman aýtýar, Allah jelle jelaluhu aýtýan. Men Hudaý bilen tijaret etjek. Hudaý aýtýar, on beraber diýip aýtjak, berýän diýip aýtýar. Bäri baş. Men jaa bil hasenet felehu aşru emsaliha. Her kim bir sogaby yhlas bilen maňa getirse, men on beraber getirjek diýýär. Siz-ki on beraber berip bilmeýäňiz. Hudaý ýa sen şahet bol. Eý, merdum, siz-de şahet boluň, şulaň hemmesini men Medinedäki adamlara sadaka etýän Niwaýt diýýärdi. Hudaýdan men on beraberine intizarym bar diýip, Selekin hemme zadyny Hudaý ýolunda harç etýär. Näme dön çürim, gabuly etikady gaýym. Näme zat siz öňe geçirseňiz haýyrdan Hudaý ýalynda gowrak taparsyňyz. Hudaýyň ýanynda sogaby kärräk taparsyňyz. Nahahi kemul ket beraýat behem Qame Mulkuddin Qame Mulkuddin herdu bayat behem. Sen isleýäň, beter jalyp şey. Sen isleýäň, sen malyň mülküň eliňden gitmese, hop sen isleýäň malyň kän, Hudaýa näme etsem, kamşy malym elimden gitmese men garyp galmasam. Ýol rahatjyk, Sadi Ali Rahman sana ýol kökezýär. Qame Mulkuddin herdu bayat behem. Hem malyň gaýgysyny, diniň de gaýgysyny et, şonda mülküň hiç wagt gitmer diýär. Zerefşan, çu dünýä kahi güzaşt, Kes Sa'di, dürefşanat eger zerre daşt. Dünýe ki be her hal geçjek, sen äpberip gitmeli seç gyzylyňy, ber sadakaňy. Sa'diň gyzyly ýok, dür seçýä, gowy kepleýä, ýaňy aýtdykda gowy keplemek, güler ýüzli sadaka. Sen başarsaň zeriň seç, gyzyl-kümüşiň seç, ýerine harç et, onyň ýok dämi, dür seç, ylym seç, Güler ýüz seç, haýyr seç, emr märuw seç, nehy ez münker seç, ähkama gidäýli, fyka gidäýli, tefsire gidäýli, namaza gidäýli, jemaata gidäýli, juma gidäýli, hemme sadaka daşy kepleň. Hom, hop men-ä pulum ýok diýýär, dur seçip durun diýýär. Hop siz diýýär, agi puluňyz bolsa puluňyzy harç ediň diýýär. Puluňyz ýok bolsa öz wujudyňyz bilen Yslama hytmet etjek boluň diýip aýtýar-da. Ohoom westagfirullah. Bi her hal insan Hudaýa istagfirulada bolmalydyr. Hiç bir adam kamyl suratda men ybadaty ýerine ýetirim diýip bilmeýä. Zekat berseňizde, namaz okysaňyzda Hudaýa istagfirullah diýip aýdyp duruň. Hudaý Taala siz Hudaý bilen bolsaňyz, Hudaýda siz bilendir diýip aýtýar. Wessalamu aleýkum we rahmetullah. Op.